Loo a lung in tla var kai ulaw breaking news chim pah ah tlawmpal te bia kan i ruah ṭhan hna lai. Nizaan he Brew Interview ka tuahmi kong he pehtlai zong tlawmpal te pehzulh in chim dingmi a um i ka hen, ka Facebook ah hen Public ka vun tuah hmasa lai, a kai kho rih lo. Hello, rak kai lu. Ok, kan public ka vun tuah lai i, mi cu cun. Mah dih hnu cun ka thawk lar kai law nizan Hebrew interview ka tuahmi kong siseh cun tulio i a vei ngaimi Hallelujah kong zong kha tlawmpal ka vun chim pah hna lai cun Federal Confederate timi pawl kha tlawmpal ka vun chim lai cun Hebrew he pehtlai in comment a ka tuahmi pawl zong kha tlawmpal te leh a herhmi um e cucu a kan vun in ceih hna lai. Im! Pakhatnak ah Hallelujah kong kha kan vun thawk hna lai mu mah din mi vun kai deuh in Hebrew kong kha Hallelujah kong kha ka vun chim cang ko natein tlawmpal te social media bantuk kan diar tikah khan a sei un sa min tampa ca khan nai hrawng kha pastor pa kha kan pinu pakhat nih Hallelujah zong na tuah kho lo ai ti pastor pa nih a lehmi kha Hebrew hoi hna nih cun hell ah a tla lai Hallelujah ti kho lomi cu a timi khom. Hi kha kong he pehtlai in kha bantuk tete kha ah zeitindah mi zapi nih kan ruah lai bia kan khiah lai ti cun hallelujah ti ruangah hell tlak lai ti khawh lo ruang hell tlaknak um lo. A biapi mi cu zeidah biapi ti cun zumtu kan si ca biapi tuk atu lio hrawng e a lar ngaimi cu suai khawng lawng nih Bodhabata kong a chim ruangah tlaihhmenh aa huah ti si atu ah hallelujah he mun po ngai mei hallelujah zong hin laimi nih cun kan i buai pi phu zong cu si i social media khan a vun la ngai ca khan tlawmpal te tlawmpal te a vun chim ka duh ve mi cu hallelujah ti mi nak in mei hallelujah base hi Khoikandaras timi khi a biapimi si. Tahchunhnak ah nangmah cu Baptist ah aa pum pengmi na si ahcun Hallelujah kha na chim theng lai lo. Sihmanhsehlaw bu fa deuh le zeimaw i aa pum i a ṭhangmi na si cun Hallelujah ti kha na hman ko lai. Cucu zeidah si ti ahcun kan pawngkam i influence kan thinlung chungah a kan tuahtu kan umnak bu, kan sang kan hawikom kanmah he aa naihniammi khin a rami si. Baptiste a ṭhang pengmi Khrihfabu ngan i tipil Baptiste a ṭhang i Baibal siangka i a kalmi nih cun haleluja khan i harh ngai lai. Sihmanhsehlaw bu fate ṭhangmi nih cun a pianthar lo zong haleluja a, a ti khawh tuk ve la. Kha bantuk si. Cu ruangah cun kan theih thiam dingmi a biapimi cu haleluja chim lo pa zong Bawipa a zumh ahcun Khamhnak co lai hallelujah a chim tukmi zong Bawipa Jesuh Khrih khamhnak a tin co lo ahcun hell a tlak ko lai. Cu ruang ahcun hallelujah ka hell tlaknak le van ram kainak a si lo. Sihmanhsehlaw zei ruang ah dah aho nih dah hman aho nih dah hman lo timi cu kan ṭhannak bu Khrihfabu le kan pawngkam nih a ngeihmi cu a si ko. Cucu zakhat ah sawmkua a dikmi a si. Haleluia ti ahohmanh nih an hman bal lonak, na Khrihfa upa le na pastor le na nu le na pa nih an chim bal lonak ahcun Haleluia vun chuah ding khi na kaa thlingza ko lai. Sihmanhsehlaw bu fate na ngiakchiat te nangmah naa hngalh hlan holh na thiam hlan in Haleluia cu na hnakhat in na nu le na pa le Khrihfabu le nan biakinn an chim tikah Hallelujah vunti kha pianthar law zongah fawi tein a chuak khomi si. Khakha kan ṭhannak le kan hmuhtonmi kha pehtonh thiam ngaingai a hau. Laimi cu kanmah kan nih kan duhmi khi hawi nih an duh lo tikah cun mihrut ah kan ruah hna. Tahchunhnak ah, arcuar a duhmi nih Arcuar a thawtnak lawnglawng kha mi nih thei na si tiin duh. Arcuar a fih mi um ve cu arngawng voksa duhmi nih voksa thawtnak he a si tiin chim lio ah voksa duh ve lomi caah cun pokpalawng a si cu. Cu ruang ahcun kan i siaherh ning zong khi kan theihthiam hau. Cun kan ṭhannak cio ah aa dang kan Khrihfabu cio zong cu ruang ahcun Minung kan lungput hrimhrim khi nifatin te kan pawngkam ah aa naihniammi kan hmuhmi thil khin a tam deuh cu makhikhin nih khin zeitluk in dah influence a kan tuah kan thinlung cu rianṭuan ti khi si ko. Na nu na pa in chungkor kha nih biachia kha le vualpamhnak bia tampi in chim ahcun kha ti deuh khan na ṭhang ko lai. A fiang tukmi si ko. Cu ruangah tampi khual a tlawngmi nih hmuhtheihnak tampi an hmu i kha he pehtlai in USA zong khin atu ah khin mino tampi zong nih an thei lai lo i Khrihfa upa tampi zong khualtlawng lawngmi nih cun an thei lai lo. USA ah khin worship timi mino nih lapsawng phun pathian hla phun sakmi pawl diar lo ahcun tu khi an kal kho bak lo khakha vialte kha lan lio ah laitlang rak hman si lo camping crusade lai lawng ah ṭhangphawhnak ca rak hmanmi si sihmanhsehlaw kawlram ahcun kan hman tuk cang an rak hman tuk cang kha bantukin kawlram hrawng i a lut chuak ve lomi Hakha in direct in Malay US a phanmi ca cun pulpit cung i mino pawl nih mei an i tlei worship sak lo cun pumh khan huam ve law an duh ve lo worship sak lawng kha pumh an ruah bantuk khin khakha upa pawl nih thideng nih al i upa pawl nih mino pawl worship sak kha an celh bak lo diar i hla fung nih fung thum a peh sak kha a herh lo an ti an i ziak lo Mino nih mah lo khan cun um an ruat ve lo. Khakha zei ruang dah si ti cun mah worship kal sak kha an vun kalpi mino le mino kha ni cawng i worship sak lawng kha pup thawk ah an ruah. Laitlang le rak kaimi upa pawl nih khan worship sak kha um bel lo i Khrihfa Labu hlan lio cun ZBC tiah rak auh si ma khakha sak i Bawipa thangṭha tuah u ti hrawng in ningcang ten be that then ar ha solfa ning ten ding tet ten diare sakka an i ziak mino nih an duh bak ve lo ka kha fak tukin saupi nih ale an buai mi se atu tiang men a khen mo chim du mi chu kha tika mino caah worship phung thum ma di hnu ah Krifabu hlabu kan sak ton mi phung hnih macupum kan thok lai ti bantuk khan ri kha mah le Khrihfabu cu USA a si bak mi kakhatin ah khazai de si mino pawl nih an vun ṭhatnak cu worship in an ṭhang upa pawl cu worship an than lo tik ni ziak ti lo mino cu worship an than tik ni ziak kha ve bantuk si ko hallelujah khan amang le mang lo mi khan kan rak ṭhannak kha ngai bak mi si. Hallelujah a hmangmi Khrihfabu a ṭhangmi pawl nih cun ti ko lai. Cu ruangah cun hallelujah hman lo ruang hi a tla lai ti bantuk pawl kha a sun yeuh biachim si. Kha bantuk kha a ṭha lo ngaingai mi si. Nangmah nih na pom lo kho, na cohlang lo kho sihmanhsehlaw na ṭhannak level, na cawnnak, na duhmi, na umnak khua na phakmi le sining kha a lo lo. Khate kha kan zoh thiam ahcun a fiang tuk. Pianthar le thiar lo ah sain lo cun Hallelujah a hmangmi phu soi awk zong um lo, a hmang lomi phu zong kha soi awk zong um lo. Kan theithiam bak dingmi cu kan ṭhannak Khrihfabu nih a ngeih timi kha Hallelujah he pehtlai in ah tu lio cun a lar tuk ve ca mu kaa kip lo ah makha kha tlawmpal chim ka duh. Hakha hrawng Lung Biakinn hrawng a ṭhangmi nih cun Hallelujah cu an ti kho bak lai lo. Pastor pi zong nih zeiruangah ti ahcun Khrihfabu an hmang bal lo, Khrihfa pa nih an hmang bal lo, an nu le an pa nih an hman ve lo tik ahcun a har ngai cu. Hi mah tiang ahcun fiang lai tik cu. Okay sister, la next step. Atu hi voi ah uh, Shenram lei hi uh, an hrang ngaingai TNLA timi palawng zong hi wa nih uh, sorry Tuluk nih fak lakin warning peknak sueli buhuthan achon an pek mi hna kong he pehtlai in zei ruangah dah tuluk hi tain talet net kain hriamtlai phu sinah aa thlak ti cun a sipuai yi le a minung pawl hnawsuan lai kha a duh lo ca a fiang kha lak ah tain talet net kain pawl nih an i tinh mi cu kupai pe tham khun kha si me ku pan pe tham khut kong he tu zan a ka bepi ka tin ding mi chu si me ku pan pe tham khut ni zei tluk in da a bepi cv pawl zong ni chon mi mo i kha kha ani mai thak cha tu he plong zong he TNLA khi plong an se an tong chen ngai an hrang ngai ngai hrem tai phu dang pawl zong ra hrang he ko phun mi cha an huai di na kha tika tuluk fak tuk na thlak e i kong he pe tla in Tlangcungmi hna cungah Tuluk aa thlaknak hi a langpatlang deuh sinah atu hi cu mithmuh kuttawng in paw ṭhinchin in ti mu fianghlang taktak in langhngan taktak in aa thlak cang caah khan a fiangmi cu Tuluk zie hi zakhat ah zakhat a fiang. E cu dih hnuah Lasu zong hi Tuluk MNDAA nih a thu data ṭih chungah khumh an timh. Elasu tiang a ṭhu deta ṭi Tuluk nih an uk a si cun Sian ram i an pa bik upa bik khi cu Wah kha a si cang i Wah i a changtu cu Kukan kha vun si cang. Kha ruang ah khan naite i Sian ram hi Wah nih le Kukan te pawl nan an control dih cun aa anmah Sian miphun tatak SSPPA ti pawl SSEA pawl kha an lu in tung manh te lai ma tiah ka chimmi he pehtlai in Kukan nih Lasu cu a thu data ti MNDAA aucho hi tang ah a khumh cang. A thu data ti chung ah a khumh cang. I a tangmi pawl khi TNLA nih a khumh lai, WA nih a khumh lai, a dih bak hi hna phu thum nih. Hi an zeidah kan hmuh ko rih ti ahcun Lasu laknak zong ah tu man le khi an kai rih lai i khi tiang khi an laknak paoh cu anmah nih an uk lai an khonphol lai tikah wa hi a len ngan thluahmah lai hi kan zeidah kan hmuh kho ticun aa tena khi tluk in an i tel nan khoi kamen ne an nei lo cu thin la nin thruena wa nin kukan nin hruai na e e khika khin khua pakhat te met uk in ni a ngei lo mun ma ngei lo chin ram ma cun mun ma le ni a kha ngei chumu kha kong zong kha tlawm pa ko chim chi lai ma cun a fiang mi cu zei di si wa ben tu kan kal chang lai wa hi confederate in a kal mi cu confederate chu with data te au mi si mi chu with data chu a zai ha da lo ti chung vale in mun tampium a singapore hai ti bentuk Monaco hei ti bantuk maw Monaco ram Singapore ram hei ti Vatican City hei ti bantuk kha bantuk bantuk uh, ram pakhat uknak pakhat bantuk phun in wa khi confederate in federal long silo federal lon confederate in akali chu chu an mitthlam na sai kuzin in TNLA te kha an kal ve atu MNDAA zong TNLA zong kupai pe tham khun an sinain Confederate kha an i hmaithlak mi si i Confederate cu with data tan ti si mu na ku te pawl uh, Singapore te na zong ke ram pakhat na country zong si city zong si khimen tuk pungsan ke ani mai thlak i uh, kan i zohchun mi si ta chun na ka vawlei cung i munaku munaku ram zong khi pintit chung i a ummi si a amah te i a diar ve mi ram si singapore zong kan thai ram pakhat uknak pakhat a si Vatican zong hi Italy ramchung, Roma ramchung, Italy ramchung vampang kul ah ram fate a bite ummi a minung hmanh a tlawm te mi si. Khi bantuk pungsan khin wah ke a ummi khi bantuk pungsan khin TNLA uh, MNDAA zong kal ni tim. I ma chungah hin ka vun siantar duhmi cu zei de si te cun ma cu cu wut de ta tain ngai khawhnak ding ahcun zeidah hau pakhat ah miphun pakhat a si lai ram a ngei lai cu dih hnu cun ti chia yin ce mu timi nunphung le zatlang te ṭha te a ngeimi a si lai cun ramkhel ti chia na ngan yi unit sanit ṭha te ngeimi si lai cu dih hnu ah cun bohu cheukai mu ana timi kha a um lai lo cu di nu cun sipuai yi lolat mu sipuai mah te tuah khawh ni wa te mangla te bantuk in anei lai timi cun a pathui a che ne in mu vawlei hmun ma a ngei lai i sape yinche mu biak nak timi ma di nu cun ralkap tha zang choza ralkap a ngei lai ti si cu ah cun wut de ta tan timi a confederate ka a nei kho. Cucu Chinmi zongah kan tling. Khakha tu CB zong nih an cuan i lawng ah zakhat a zakhat rong mi si. Upate zong law zong pungphai zong an nei lo. A dang tein Chinmi dah ti loin aa tichia zince mu le tichia bata yi le a cheu a cha ana le bohu cheu kan chin le sikoi lulet mu le kha pawl chungah khan an chambau mi tam tuk si bi le khan sihmanhsehlaw CC a cun a si kho mi cu Chin Lam Khawng Sil cozah um cang cu kha Chin miphun kan si cozah kan neih at upade upade bama at hlan liopi wut data tain timi kan rak ngaimi atu cho kha anu le background ning khin Chin Hill Independent British rule chung i Chinwu data tain timi chung i Bama Arts kan nei Chin Ralkap CC kan nei Cozah kan nei Council kan nei Yinche Mu Nunphung ca biaknak kan nei hmunhma vawlei kan nei. Cu ruang ahcun Confederate kha a aupi mi si. Cucu Chinmi ca a tling kho. Cucu tlinnak hnga ding ahcun kan Chin ralkap kha an ṭhawn hau. Cucu si ko. Kakha CB pawl zong nih an khel ve. Annih ca cun noche cang kakha si kho lo. Cu nak ca cun CB pawl nih cun CCA an i fonh lawng ah khan a tlamtling kho mi si. Zei ruangah? Cu vialte cozah le ralkap le miphun cu Kawlrampi le vawlei Zaceu nih dok a theihpi cang cu. Cu ruang cun the K3 si K2 si kan timi kha si cu kha bantuk vawlei dang zong nih a theihpi mi kha wood data time timi confederate chung a lut kho mi cu si cu CB cu Minong Lai Men nih PDF tluk lawng ruah PDF timi cu People Defense Force mu Kawlram chung lawng um Laitlang CDF cu Chinland Defense Force si a cheu cu ka bantuk dothlennak kan chim ah khin CDF le PDF min a thlai dang thiam lomi kan um cu ma cun nai ngaji thei a thei lo te hna kha Zaan i Hebrew interview ka tuah zong kha a ka timi makhanek a ka chim lai. Cu ruangah cun pakhatnak zeidah ka chim duh ti cun Sianram kan zoh tikah Kupain Piathang khun ah khin Wahkhiu pabik si Wahkhe na zoh dih cang. Cozah party khongsil a nei, ralkap a ngei, miphun a ngei, biaknak a ngei, sape, yu ya, yin, ce, mu a ngei. tangka men khi tuluk tangka a mang i a taktak ti cun uh, tuluk nawl khi tampi aa cawn nain ralkap pakhat miphun pakhat vawlei pakhat a ngeih tikah fak tein a dir kho a base cu zei si cozah a ngei ralkap a nei miphun pakhat a si hol a ngei ca a ngei biaknak a ngei vawlei a ngei Kha bantuk ah khan Chinmi kha a tling bakmi kan si. CC kha maw CC kha a tling bakmi si. Sihmanhsehlaw kha bantuk a vaivuanmi ramkhel i deti politik in a kalmi CB tuk tek nih kha bantuk kha khel khawh ding zong silo, an chunmang zong manh ding silo, zeitik man a phan ding mi silo. Zei ruangah Kawlram man a theih lomi, cozah zong a ngei lomi, Mibu zong nih ṭhokhan lomi an si. Kha bantuk si ve duh ahcun si si an i fonh ahcun aa khat cu unau kan si cu. Kha ruangah khan Wood Data ṭan timi Confederate kong he pehtlai in a ka halmi zong na um caah fianter ka duh. Cucu Confederate ti khawhnak ding ahcun Wood Data a si khawhnak ding ahcun atu i ka chimmi vialte Phundang te tichia yin cem uh timi cun tichia na ngai i sanit a ngei lai, ram le vawlei a ngei lai, cozah a ngei lai, minung a ngei lai, ralkap a ngei lai, holh phun ca biaknak a ngei lai, a tling. Hi ma ahcun a vun fiang men lai ti ka zumh i mah vial cu Wood Data tain kong he pehtlai in Confederate kong he pehtlai in a fiang bik cang lai tiah tutan ahcun ka ruah i Confederate hi zeiruang dah kan khel a tusian ram ah an kalpi mi khi bak khi a si. Hi Chin ramrat tangka zei bantuk tangka dah kan hman lai? US dollar ma India rupees ma timi cu a fiang lo. Sihmanhsehlaw kha bantuk cozah a ngei cangmi ralkap le minung le yince mu bata saka le kha vialte a tling cangmi ahcun ralkap ṭhawn lo lawng kha a dih a caan nih lairel ding lawnglawng a si.

Cucu Yakhain zong nih atu tiang in a kalpi mi si AA nih. Kakha za in CB nih aa cawn ve ning a ngah lo cu. Kha bantuk duh taktak ahcun Chin lan ah i fonh ahcun a tling cang. A caan nih bia chim dingmi la lawng khi si. Hi kha pin ka cu uknak kong he pehtlai kan cu kaka ku pai pe thang khun nih anit tar ah zeitin dah sipuai ramdang nge mah te bak zeitin dah a petlai khawh lai timi pawl kha neka ka vun chim te lo kema vial kha a penihnak nak step i cun a pathumnak ah Omah kong ah khan meh hi bantuk Confederate ah hin vawlei cung a tampi maw Singapore ram cu chim hau lo country zong si city zong si makuna nai ngai timi zong pintirtam chung ummi aa Italy ram he aa neih ngaimi ram fate ah khin a ummi si. Khi zong khi aa Confederate nai ngai kan ti lai ma ahcun Vatican city zong hi Italy ram Rome ram chung i vanpang danhmi chungah a um vemi rambi te khi si. Kha bantuk khan wah zong khi vawleipi theih in Confederate pungsan in a kalmi Kawlrampi theih khi a si.

na theih si cun ka nai ngai hi theih si ko kan ngiak chit lio cu CNAF an rai kan in hmai ah pakhat pa an vet ei ti bantuk khi na ngai hi theih ah a ruat min tampi cu kan in hmai pa baka vai ah hri nan hre ni zang khodei cer hun ah mui laka rupi sur laka ai ti na khi nai ngai hi theih a ruat min um e cu ruang ah cun chim ka duh mi cu a City state ti zong ti khawh a si. Wudde tah Confederate okay mah si cun a pathumnak Ezahan kha aa Hebrew kha interview ka tuah. Kha kong he pehtlai in a khuaruahharmi zong an um. Hebrew na nek tuk a ka timi zong um na ngaji na thei lo a ka timi zong um a ka kong kha thianternak ka tuah lai. I kei cu bong lo ri a ngeimi ka si hi ka ka channel le ka au tikah duh paoh in CNAFCC a thangchiat mi Laimi phun lila miphun dang sinah a zuar i Laimi phun thangchiatnak zangdernak santlaih lonak a chimmi kha ka channel ah ka onh lo. Cucu ka ri si, ka law si, ka policy si. Policy he ri he ṭha te ummi khi si. A dang bantuk unlimited, a dang bantuk i ka ti tikah mi ka soi si lo. Ri a ngeimi, bawng a ngeimi ṭha te i ningcang te i a ummi ka si ruangah Hebrew interview ka tuah tikah CB minung na si ahcun interview hi kan tuah lo hihin kan ngol le ti biakamnak ka tuahter pakhatnak ah cun a pahnihnak ah CNAF kan pale vialte na thangchiat mi hna na kha mipi zapi sinah ngaihthiam halnak na tuah lo ahcun interview kan tuah kho lai lo i mipi sinah na sual cia mi vialte ngaihthiam halnak ka tuah ko lai tiah bia na kam a si cun interview hi kan pe la bia na kamnak na ka pek khawh lo cun mei hi kan i tonnak he tun kan dongter lai tiah ka ti bak a fair mi si cucu ka rule si ka policy si ka kalpi mi ka tleih tleng tleih tleng tha ten ka nei ri tha ten ka chia Ke unlimited in ramkhel ah ka kal lo. Cu ruangah cun ka kal ning khi a fiang tuk. Cu ruangah mah zong nih pasal si caah kaa kam ka zulh lai a ti ruangah a biakamnak in kin kal. Kha tikah bia ka nu ruah i Hebrew na zumh le zumh lo kha nangmah biachahnak ah si seh. A cheu nih na nek tuk a ka timi na khakha nek a si lo. piangpiang fiangfiang tein kan chim lai i cun a lungtlingmi vial a cohlan lai a cohlan ahcun bia kan ruah kho khakha midang cio zong nih hi zawn tein chim ka duhmi cu nitin te na nunnak zong si ko seh ri na ngeih hau hawi hen na komhnak zong ah tahchunhnak mi pakhat ke na bawmh lengmang ko i a hnu ahcun na bawmh lo tikah nangmah bawmh ding ah aan ruah peng ahcun na bawmh khawh lo tikah nangmah lila kha misual ah miṭhalo ah aan ruah khawh. Chim duhmi cu kha bantuk tiangin minung khi a um khomi kan si. Cu ruangah mi kan bawmh hnanak, an kan bawmh hnanak zong zei paoh tiah ri a ngeimi kha a biapimi si. Cu ruangah cun kei ka channel ahcun zei bantuk CB pawl zong zei bantuk AA zong ka sawm hna lo. CC na si ahcun biachim na duh cun pehtlaih khawh ka si bia kan i ruah kho. Laimi a zuarmi, Laimi thangchiatnak, Laimi zaangternak a chimmi na si cun no. Keimah zong nih ka kalpimi si lo. Laimi ca ṭhanchonak, Laimi caah a ṭhahnem dingmi Chinmi ca Chinland Council ca kha kha kalpi mi si. Cu ruangah cun amah kha ka nek si lo. Cun pahnihnak biahaltu pa ke Hebrew tluk lo vai nge a timi zong a si ah kan i tluk lai lo. A si ko. Asinatein kei cu tuanbia bak in ka chim. Atu i ka chim bantuk khan kan ngekchet lio ah CNAF parai kan in hnu lei ah pakhat pa an velh ei ti bantuk khan ngai hi theih si lo. Nan theih ding ah Na ngaih hi theih na duh cun Kawlram tuanbia vialte khi va rel hna. Tlangcungmi wah nih zeitindah ramkhel a kalpi, zeidah an tuanbia a si, Yakkai nih, Kukan nih, Mangla nih, TNLA nih, Palawng nih, Danu nih, Pa-u nih, Kukan nih naka nih zeidah tuanbia an neih zeitindah ram an rak khel Kawlram independent a ngah hlan ah alan nih alan phyu an rak kuai lio ah pahka pa hi Kawlram chung i tapung an si tu tiang hmunmi si mah hna cu zeitindah an um timi tuanbia kha na chim kho cun cucu nai ngai hi theih si ko cu min na chim kho lo i misoksol na nih duhpon CNAF duhpon soksam Chinmi hna duhpon vevei AA cun ṭhawng tu kai kan thi dih cang lai hi Laimi cu kan lodor tuk ti chim kho mi kha na ngai hi thiam ah theih na ruah cun na tlau ka kha zeitluk in da na theih lo na kha nangmah tein na langhter si ko Biachim kho paoh khi nai ngaizi theih si lo. A tuabia tampi ka chimh ruang hin nai ngaizi ka theih si lo. Biachim a thiam i bia a chim khomi paoh zong nai ngaizi theih si lo. Nai ngaizi a theimi cu tuanbia zeitluk in dah an chim khawh timi kha aa hngatmi si. Kawlram tuanbia min a chim kho lomi nih cu zeitindah khoika nai ngaizi cu dah a lak fom hnga? Cu ruangah cun nan comment tete kha sarlei phun in maw vai lau ci. Cun Hebrew na zumh le zumh lo kha nangmah biakhiahnak siseh Hebrew hi nai ngai i a theih le theih lo ah ka buai lo cun amah tluk le tluk lo ka buai lo. A sual a palhnak khi zapi sin a chim seh ti ka duh caah a si maw?

Paul khi nan nih nih cun na engeji thei ah nan ruah cu. Biachim thawk le a sun yauh in an duhmi pakhat mi thinlung lak nan chim mah ruangah dok aw zapi cu nan thinlung an lak tuk hna ca dok Hebrew kha kan aupiak hna cu kha bantukin ah biahaltu pa Hebrew tluk lo a timi pawl kha kha bantuk nanmah Paul mihrut ruangah khan Hebrew nih hin zapi sinah a palhnak chim sek ka timi si. Ka chim duhmi cu theih le theih lonak in Biachim kho paoh le mi duhnak biachim thiam paoh kha nan ngaih dih thei a rak ruat ti hlau. Zeitluk tiang dah AA kong chim khawh, zeitluk tiang dah WA kong chim khawh UWSA, zeitluk tiang dah N, NDAA kong chim khawh, zeitluk tiang dah MNDAA kong chim khawh, TNLA kong chim khawh, NSPP kong chim khawh, timi kha a biapi mi si. Okay, comment kan zoh ta lai tang. Bru cu bia ngai ka huam lo asin e. Okay. A ka lom thazang nan ka pek mi cungah. Cu ruangah cun e bru interview ka tuah duh mi tu cu minung tam tuk a hleng khawhmi an hleng khawhmi hna nan um caah a sual cia palh cia vialte kha zapi sin ah chim seti ka duh cun amah zong nih Awin Kha nih a chim ca pasal a si i kanmah bantukin pasal lungput a ngeih cun a bia ning khan a kal lai tiah kei mah nih cun ka ruah zeicah cun pa cu kan bia cungah kan diar ding si. Imahtiau lawng cu siseh law Hebrew na zumh le zumh lo kha cu nangmah chiathlei dennak biakhiahnak ah cang seh law amah nih a chim ning te officially ahcun a linwun mi si aa ngaichih mi si sualthlahnak ngaihthiamnak a hal mi a si cu ruangah cohlan na duh ah na cohlan khawh sihmanhsehlaw na zumh khawh zumh lo khawh kha cu nangmah

Chinmi thangchiatnak sisi Chin Lengkawngsil thangchiat zangdernak bia chim cun no this con na ka tuah ko na la bian chim lio a her ahcun ka phih ko la si hmanhsehlaw zeidah ka cohlan sisi a zangdernak ah zeitindah phih a kan pek lai kan ṭhawnter lai idea an chuah i tongtatchet cu ka cohlan paukhat lawngpyong tayo Mah bantuk kha lo ka cohlan lomi si. Cu ruangah ri ka nei bak ri ṭha tein ka nei. Ri loin ka kal lo timi kha Chinmi thangchiattu, a dohkaltu CC tumchuknak dingah zaangnernak ding bia chimmi paoh disconnect sihmanhsehlaw cuaithlainak ca dingah tungtatnak a tuahmi paohpaoh cohlan khawh si timi kha kalpi mi si ka lawm. Hi Hebrew ka nga petlai in nangmah pumpak nih na zumh le zumh lo kha cu nangmah nawl si. Amah nih a chim ning ahcun pasal a si caah mipi, mizapi hmai ah a palhnak nawlnak tuah. A ngaichihnak a palnak a chim i a lung ah thlennak kong a chim cang caah pa a si cun a bia a zulh ko lai. Sihmanhsehlaw tutiang a zum kho lomi, a duh lomi tampi khakha kanmah hmuhning cio si keimah nih cun zum u zum hlah kaa khat men tuzaan ah chim kaa timhmi si lo ti kha atu ni ah ka vun chim duhmi si kaa lawm. I aa Ka bia kha ka vun fun lai i cucun tuni ka live kha ka ngol lai. I pakhatnak kan chimmi cu zei desi ti cun Hallelujah kong he pehtlai a hnu lutmi ca mu. Hallelujah zei ruang ah dah a cheu in au kho cheu in au kho lo timi cu Khrihfabu kan ṭhan ning nih khan a ngaih ko. Zeitik hmanh ah a buai awk um lo. Bu fate le Khrihfabu fate le Hallelujah a hmangmi Khrihfabu in a ṭhang i a Khrihfa upa le a nu le pa le a biakinn ah Hallelujah a thei lengmangmi chim lengmangmi inn a ṭhangmi pastor nih cun Hallelujah cun a chim peng ko lai pian thar le thar lo nih ngeih lo cun Baptist in hallelujah hman lonak Khrihfabu in a ṭhang i nu le pa le Khrihfa upa le biakinn ah hman bel lonak in sianginn a kai kha bantuk church in a ṭhangmi nih cun zeitik men ah hallelujah kha a chim a har ko lai. Kha nih khan pianthar le thar lo a ngeih lo na duh le duh lo kha cu amah a ṭhan ning te kha si timi kha hallelujah kong ha pehtlai in cu ruangah atu i sian ram i mi suaikhawng lawng zong kha kha bantuk in mi zumhnak kong he a over caah a caah tetena si kha bantuk mi nih an zumhnak cungah over in kanmah nih bia kan chim lo kha biapi a sunje um bia kan chim lo kha biapi an dirhmun cio kan dirhmun cio cun a pahnih na ka chimmi ku pan pe thang khut na pe tlai in wan i kalpin cu confederate si kha AA nih a chun mang hlan liu pin aman mi si cu cu kal khawh nak ding ah cun

Mipi nih mee pek lomi kha kha bantukin a ngah lo. Cun Kawlrampi zong nih a theihmi si lo. Cu ruangah CC nih cun Confederate Wood Data cu a ngahnak cu ralkap ngei, cozah ngei, vawlei cheukhat nih theih, Kawlrampi nih theih, Laimi kan vawlei, kan zincemu, kan biaknak, kan nunphung, kan ca, kan holh, Kan nai ngaizi a cheuchia ana buhu cheu kai mu sipuai lulet mu kha vialte kha a tlin caah khan a Chinmi caah cun confederate timi wood data timi hi a um kho a tling kho Singapore zong a ummi si uh, Monaco zong a ummi si uh, cu lawng loin uh, Vatgi timi zong ah A ummi si kha bantuk kha vawlei cung ram fate te ti chian ah ngai i aucheu si aucheu i sani ta fiang te kan hmuh khawhmi si kakha tu zan lei ka chim duhmi si a hlei in sian ram ah khin lasu tiang a thu data ti an khum i sian ram vialte ni mai thlak mi chu wa kha si wa kha sian ram i an upa bi ka tlai wa ai a kalpi mi chu confederate si ama ten uh, tuluk ha zong passport tiang asar kho mi si kha bentuk ma te uk ma te pen ma te control kha kawlram in pi thong su in chu asilo pi thong su senit a khan kan buai lo ta pi thong su senit tu kha kan du lo mi si pi thong su apoi lo ta pi thong su senit centralization ni control mi phu pakhat ni control mi kha kan du lo mi si ti mi kha tu zan le ki chim mi si sakalom e Mah tiang a tun fiang men lai. Ebru kong kha a a buai ai ngaimi biahaltu pa ke ebru zong ah aa tluk lo a ka timi kha tluk le tluk law kan buai lo. Na ngaih hi cu tuanbia ṭha te i na chim khawh ahcun a za. Cucu na theih ahcun na chim khawh lai. Na chim khawh ahcun na thei tinak si ko. Mah i kan ngakchiat lio i CNAF kan inn hmai ah an kal hei ti hrawng minung pahra ka hmuh bel hna hei ti khi

ka kha ka vin chim duh i hika zon hin zan ah uh, interview na au na we tua hitin na ti tiah a ka ti min um lai keimah nih ka duh ca ka um mi selo zapi nih a diar mun thai u zapi hmai he bru ni asual phuang se ti ka duh ca kha ben tuk an hlen kho mi hna he bru ni tam tuk an hlen kho hna chumu a hlen kho mi hna tam tuk chumu khana por lung phim se tia ama zong ne ka chau hlan ama zong ni bia a kam ca pasal abe kam azut la ti kha ka ruah mi si ka kha to pa ka vun nun mi si kha alom hoi le vialte biahalnak thu san um lo ca khan tuzan i kalafi ma vial hin ka dok tar lai a hlei in halin du mi cun cun hal kho si cun a ka channel dang a atu i ka man mi khi profile si ca facebook phai hi a cawng i ka rak tuah te lai Facebook phaih tu tam deuh in a follower ka tuah ti lo cun a cheu cu friend ning ka tuah tikah hawikom a tam tuk mi friend zanga cung te hna ngai mi kha ka Facebook nih a tlum ti lo ti khan friend kan tuah khawh mi hnan lo mi hna nan um cuca cun follow te hna tu kha rak philh hlah o timi kha cah pa kan duh hna cun koi ka han dah Atu kan i lawm. Hmm. Chinmi kei cu an dirpi ka lawm si cun uh, chunṭha zaanṭha lo kan i tong ṭhan hna lai. YouTube zongah atu bantuk i ka ṭhut popo ahcun YouTube ah live ah aa tel peng. YouTube lei zong kha a hlei in kha bantuk comment i tem ca khan uh, biahaltu pa nih Hebrew phan lo hei ti bantuk kha phak le phak lo kan buai lo biachim thiam kha kan i hmaithlak mi si lo mi lunglak kan i hmaithlak mi si lo thil dik mi kha a biapi mi zapi sinah wrong information pek lo kha kan i hmaithlak mi si timi kha kan vin chim duh mi si YouTube lei zong ah khan a comment kha tampi caah khan a pahnih in atu bantuk ka thut ta hin chon YouTube pa Facebook mana khin pahnih pathum in ka live chi timi kha a tlawmpal aa chimchap kan duh hna. A lawm, thank you for watching. Chun tha, zan tha di u.